קיינמאל זאלסטו נישט רעדן אויף אירע עלטערן, זי גייט זיך אויסוויינען פלוצלינג. נעכטן האב איך געמאכט א שיעור פאר אינגעלייט, גערעדט וועגן דעם אז א ווייב קען וויינען, איך האב געזאגט פאר די חתן ביסט גליקליך, און איינער זאל מיר געבן פלעין די אינפארמעישן אז ס'איז גארנישט אז א ווייבעלע וויינט, מען הערט עס אויס, ס'איז נישטא וואס צו טון, ס'גייט ארויסגיין,

איינער פארוואס לייגסטו אין דיין בערזל א פיקטשער פון דיין ווייב און קינדער? ער וויל געדענקען פארוואס ס'איז ליידיג. פארוואס ס'איז ליידיג. פארוואס ס'איז ליידיג לייג א פיקטשער פון דיר. ווייל ווען דו וואלסט איר אויסגעהערט וואלט זי נישט געגאנגען יעדע וואך פינף הונדערט דאלער צורייסן פאר איינער זאל איר אויס. איינער מוז איר אויסהערן. זי פילט מ'האט איר נישט ליב געהאט, מ'האט די שוועסטערס מער ליב געהאט. גערעכט. איינער זאל מיר זאגן ביי די חתונה א ווייב וויינט און ס'איז גארנישט. אפשר וואלט איך נישט אנגעקומען קיין ברסלב. די זוכסט איינער ווי קען איך טרעפן העלפ. דא א קאפל. אנגעקומען קיין ברסלב פרישע מקורבים, און די עלטערן זאגן פאר די ווייבל אז דו ביסט שולדיג אז דיין מאן איז אנגעקומען קיין ברסלב ווייל דו געבסט אים א הארד טיים, וואלסט אים נישט געגעבן קיין, עס האט אים גארנישט געפעלט, איין זאך וואס קען זיין אז אין שטוב איז עפעס, ער האט געדארפט גיין זוכן, מען רעדט פון שלום בית, האט ער שוין באקומען שוין אויך את המינים, דרך הלימוד, מיט אלע גוטע זאכן, מיטן רעבען סיען, תיקון הנפש. פאר וויין וויל איך טוהן? וועסט ארויסהערן, וועסטו זאגן וואס באדערט דיך, וועט נישט וועלן זאגן, וועסט ווארטן אפאר מינוט, וועסט פרעגן נאכאמאל וואס באדערט דיך, איך? אפשר צו געבן א קליינע שאקל מיט די קאפ ניין, זאלסט עס אננעמען און זאלסט דיך פרייען אז דו ווייסט ווייטער ווי צו גיין, נישט איך. וואס יא? עפעס וועגן דיינע עלטערן? סאו אויב זי זאגט נישט ניין און נישט יא, דארפסטו שוין אליינס פארשטיין. עפעס דא, כ'מיין מ'דארף נישט זאגן א גרויסע חכם ווען מען וויל ארויסבאקומען פון א מענטש, ווען מ'וויל העלפן א מענטש זאל קענען רעדן, זאל ער קודם געזאגט נישט וועגן דיך, שכוח אייבערשטער, יעצט דאן עפעס וועגן דיין טאטע מאמע, דיין טאטע מאמע, זאג ניין, זי וועט זיך דערשרעקן, דו גייסט עפעס נעמען עקשן, דו גייסט אנקאלן דיין שווער, לאזט איר אויס הערן, לאזט איר אויס הערן, און ס'קען זיין ס'גייט אנהייבן רעדן טאטע מאמע, טאטע מאמע, טאטע מאמע, ס'נישט קאלן דיין שווער און שוויגער זאגן פון היינט און ווייטער איז איז מיין ווייב דיין ווייב, די טיפש וואס די ביסט איז דיין ווייב, אזוי רעדט מען צו א שווער און שוויגער? יעצט איר זאלסט אויך נישט זאגן דיין טאטע זאגט דיר דיין מאמע זאגט דיר. זאלסט בלייבן שטיל. בלייבן שטיל. און זאגן איך בין דא פאר דיך. און אונז האבן מיר צוזאמען בויען א שטוב און אונז האבן מיר עס נישט טון פאר אונזערע קינדער און לאמיר נישט מאכן קיין מחלוקת און פארגלעטן.